Ытыктарылаах ытыктаатта киэҥ историялаах кырдьаас чычынаҕыттан хорсун анньыммыт хас биирдии биир дойдулаахтарбыт. Төрөөбүт түөлбэбит тэриллибитэ өрөгөйдөөх сүүс сылынан итиитик эҕэрдэлээн туран Алааспыт инникигэ сайдыылаах буоларыгар сүүс үтүө дьыала үөлээх хамсааһыҥҥа кыттыһан, кэнэҕэски көлүөнэҕэ кэскиллээх өйдөбүнньүк хаалларыаҕыҥ диэн ыҥырабыт. Биир ньыгыл санаанан түмсүүлээх буоламмыт, үлэни-үөрэҕи чиэстээхтик толорон, ылыммыт былааны ыпсаран-чочуйан, саҥаттан саҥаны олоххо киллэрэн, кэскиллээх дьыаланы тиһэҕэр тиэрдэргэ ситиһии үктэллээх биһиги буолуоҕуҥ. Алааспыт инники олоҕун уһапсан, сайдыылаах түөлбэ диэн кэрэхсии кэпсииргэ кыах баарын туһанан, өйбүтүн холбооммут сиэдэрэй көстүүлээх түөлбэбит сайыннын! Санааны түмэммит, күүспүтүн холбооммут көдьүүстээх үлэҕэ ылсыһан иһиэҕиҥ! Бу буолар биһиги олохпут күргүөмнээх сайдыыта кыракый алааспыт тутуллар тутааҕа. Тылы биэрэбит, Амма нэһилиэгин муниципальнай тэриллии аҕа баһылыгар Соров Степан Степановичка. Үтүө күннэн ытык-мааны Амма нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ күндү бии дойдулаахтарын хостонун туттуран барыгытын бу сүүс

олоххо кэллэрэ үөрүүлээх бэйэмайга астыбыт уопсайа эһэттэ диэни кыракый хостору быһаммыт кырдьаҕастарбытыгар кыаммат дьоннорбутугар көмө оҥордубут бу тэрээһин саҕаланна диэххэ туохтан аҕаллар диэн быйыл этэрин курдук нэһилиэкпит сыла Ити даатаҕа анааммыт биһиги нэһилиэк депутаттара уонна общественноһа бу үһүс сылбытын биһиги сүүс үтүө дьыаланан бэлиэтиэххин диэн этии киллэрдилэр уонна өйөөтүлэр. Онон нэһилиэк дьоно бу хамсааһыны сүүс сылынан сүүс үтүө дьыаланы бары өйүөхтэрэ диэн саныыбыт. Бүгүн бастакы хардыыны оҥордубут, ол курдук ити кырдьаҕастарбытыгар бэлэх ууннубут. Итии дьиэнэн үтүө условияҕа олордунар диэн. Онон бу бастакы хамсааһын буолар. Дьэ мантан хааланыаҕа биһиги быйылгы сыллааҕы юбилейнай мероприятиеларбыт. Билигин орто этэҥҥэ доруобуйабыт, ыарыыбыт, пандемиябыт ааһан эрэр. Үтүө кэмнэр үүнэн эрэллэр, халлааммыт сылыйан, Онон биһиги өссө эрэллээхпит, эбэлбит улахан, онтон хаас өссө тупсуоҕа диэн, уонна хайын үчүгэйдээх ылбыт этэҥҥэ баттааһыаҕа диэн. Кылгастык историятыттан кэпсиэхпин баарабын, тоҕо биһиги нэһилиэкпит сүүс сыла диэн, оскуолабыт сүүс уон биэс сыла диэн, балыһабыт өссө кырдьаҕас, таарабыт диэтэ буотун кырдьаҕас, онон кылгастык өйдөнүмтүө гына быһаардахха маннык буолар. Биһиги нэһилиэк дьоно Дохсоҕонтон төрүттээх дьоно. Дохсоҕон нэһилиэгиттэн? Дохсоҕон, бастакы Дохсоҕон нэһилиэгин Маҕарас аҕатын ууһа буолабыт, олох төрдүбүт. Ити тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сылгаахха диэри итинник ааттаммыппыт маннык бастакы дьохсоҕоннор диэн Маҕарас аҕатын уустара диэн онтон биһиги биир дойдулаахпыт Аким Костюканевич Татаринов архивнай докумуоннарга күүрдээх күүскэ үлэлэһэн бу тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сылгаахха улуус мунньаҕын протоколун булан Ити протоколга тэптүгэннэрин биэдэмэстэри эбии булан, биһиги нэһилиэкпит бастакы тохсоҕонтон арахсан Алларама нэһилиэгэ буолбута торуона сүүс сыла буолар эбит. Быйыл жыллаахха уопсайа бары билэргит курдук, түөрт Дьохсоҕон нэһилиэгэ баар этэ. Ону бастаан чочомнаайылар арахсаннар, онтон биһиги ити кырдык кыра-кыралаан арахсаммыт туһунан нэһилиэктэргэ барбыппыт. Инэн Хүлбэ биир сылтан бэйэбит өҥ-быйаҥ Аммабыт сирин-уотун толору баһылааммыт Баамма дьоно диэн аатырар буолбуппут. Онтон биэс сыллартан аҕалаан Эһиги нэһилиэкпит бэдэнсүйэн барбыта ол курдук Кыһыл Алдантан дьоннору көһөрөн аҕалан олохсутуур, оҕо таһынан сиэллээхтэр, чугас эргин алаастартан, бу көрдөрүүлээхтэр, сүрдээх элбэх ыаллар кэлэннэр көһөннөр бу нэһилиэк нэһилиэк курдук дьону эһэргэтэ олохсуйан дьон сэргэ олохсуйан сүөһү ас дэлэйэн улаатан барбыппыт. Сүүс сыл диэн бу мээнэрэ даата буолбатах, үйэҕэ биирдэ буолар даата. Ону-маны нэһилиэк дьоно-сэргэтэ үрдэ өрө көтүрүүлээхтик, үрдэ түмсүүлээхтик бэлиэтиэхпит диэн эрэллээхпит. Ааспыт сыл күһүн балаҕан ыйыгар Саха Республикатын Ил Дарханын дьаһала тахсыбыта. Амма нэһилиэгин сүүс сыллаах юбилейын тэрээһинин туһунан итини кытта тэҥҥэ былаан, үлэ-хамнас былаан оҥоһуллан бара турар. Биһиги бу даатаны кытта үрдээх үгүс ситиһиилэри, үлэни-хамнаһы кэтэһэбит. Нэһилиэк инники сайдыытыгар күүс-көмө буолуоҕа бу биһиги юбилейдаах сылбыт диэн элбэҕи кэтэһэбит, эрэнэбит уонна бары үлэбитин-хамнаспытын итиннэ туһаайабыт. Онон нэһилиэк дьоно бу хамсааһынтан, бу үөрүүттэн туора туран хаалбакка хас биирдибит быйылгы юбилейдаах yılı өрө көтөҕүллэн, түмсэн, ханааны, күүһү мунньаммыт, нэһилиэкпит инники сайдыытын туһугар үлэни-хамнаһы тэрийиэххэй. Сүөххэй диэн ыҥырабын. Сүүс үтүө дьыала диэн биһиги бу нэһилиэк дьонун уһугуннаран, кини патриотическай тыынын уһугуннаран, онно билиги уустук бэйэ-бэйэҕэ көмөлөһүү наада кэмигэр бу хамсааһыны ыытабыт. Манна бу үлэ хамнаска Тэтэринэн да буоллун, биирдилээн дьонунан да буоллун, холбоһуктарынан да буоллун, ким туох кыахтааҕынан, ким туох үтүө санаалааҕынан, санаалааҕынан нэһилиэгим туһугар диэн кыра да буоллар дьыаланы, үлэни-хамнаһы тэрийдэҕинэ бу кини бу сүүс сыллаах сүүс үтүө дьыала хамсааһыҥҥа бэйэтин кылаата буолуоҕа. Онон бүгүн Бу сүүс үтүө дьыала диэн хамсааһыны нэһилиэккэ аһаллыбытынан ааҕабын. Барыгытыгар эҕэрдэ буоллун бу кэрэ-бэлиэ күнүнэн бу тэрилтэбит салайааччыларыгар үтүө дьыаланан саҕалааһын стаатта биллэрдибитинэн тэрилтэ салайааччылар маннык юбилейнай плакаттары туттарабын. Маны оттон бэйэлэрин территориягар ыйааннар үлэни хамнаһы тэрийэн барыахтара диэн бигэрэллээхпит. Бастаан туран туттара көҥүллээн орто оскуола дириэктэригэр Андрей Александровичка

детсад девятисегер Иванна представителигэр туттарыбыт Иван Иванович Ивановка анан токка косолдуга ыйан каберерет

кыайыынан-хотуунан ыытым бэлиэтиэхтээхпит. Онон биһиги нэһилиэкпит биэрбэтэ биэргэниэҕэ, ылааҕа толору биэргэниэҕэ. Бу аҕай хонуктаата бу юбилейнай даатаны нэһилиэк сиэркилэтэ логотип кутун оҥороммут саҕалыаххайын диэн тэрээһини ыыппыппыт куонкурус. Ол түмүгүн ыкта билигин эһиэхэ ааҕан иһиннэрэбит кыбыллан, Богатит дьон бу биһиги нэһилиэкпит гиэрбэтэ-буолбатах кини бу юбилейнай сылга аналлаах эмблемэтэ диэххэ онуттан үрдээх дьон дьаан аккимиэтэ кытынна оҕотуттан саастаах дьонугар тиийэ куораттан тиийэ кытыннылар ону комиссия бэйэтэ банк үлэлэри көрөн Конуга кытта үчүгэй дело хаалырыгыт, үчүгэй отон олоҕурох үлбэлэр хитэтэ хуохтар гынан баран, идеяларын киһи бу эппит явление даататыгар халгы тэрээһиннэр буолуохтара, ону балгын туһана хадыахпыт, үчүгэй плакаттар оҥоһуллуохтара, начеттар оҥоһуллуохтара, тэрээһиннэр ыытыллыахтара эти знактарынан Оттон биир бэлиэтиибит биир үлэни бу курдук оһуоб ураты бэлиэтиибит. Оннуттан мин кааскатын WhatsApp группаҕа ыытыаҕым. Элбэх эскизтери оҥорон ыыппыта. Бүгүн нэһилиэкпит эдэр учуутала Эльвира Романовна Старостина, онуттан эскизтэрин көрүөхпүт WhatsApp группаҕа. Онон бу конкурс түмүгүнэн Эльвира Романовнаҕа биһиги махтал суругу туттарабыт бэйэтэ быйыл буолтан тиэрдиэхпит алларым нэһилиэгэ тэриллибитэ сүүс сыллаах үмүөнү көрсө биллэриллибит логотип конкурсугар көхтөөхтүк кыттан Ыйылаах атын эриллибитинэн Амма нэһилиэгэ муниципальный терриатыттан итии истэник эҕэрдэлиибит, баарабыт катанов доруобуйаны, өссө үрдүк ситиилэри, уйгулаах олоҕу! Эдэр ону сэмэй бэлэхтээхпит, ону туттарыахпыт. Ол таһынан атын конкурсные үлэлэри биһиги иттим диэн эмиэ туһаныахпыт. Барыгытыгар кыттыбыт дьоммутугар, эргэбитигэр барыгытыгар итии-истиҥ эҕэрдэ уонна махтал тыллар тиэрдэбин. Билигин оттон Бу сүүс сылынан сүүс үтө тыла хамсааһын туһунан сырдатарыгар телевизионерга туруумнаҕа тылы биэриэххэйин билим үчүгэй бата баһарым биэриэҕэ аҕалыстык Үтүө күнүнэн убастабыллаах нэһилиэк олохтоохторо бу кэлэн иһэр кэлби сүүс сыллаах үбүлүөйбүтүгэр Ким тугунан кыттыһар, ким тугунан, бэйэтин туһунан үтүө өйдөбүлү нэһилиэккэ хаалларарын туһунан кэпсиибин. Бу үтүө дьыалаҕа тугунан барыта көмөлөһүөххэ сөп. Үтүө дьыаланан, тугу эрэ оҥорон, уопсай дьыалаҕа кыттыһан уонна бу нэһилиэкпит сүүс сыллаах үбүлүөйэ хас биирдии олохтооххо мантан төрүттээх дьоҥҥо бэлэх быһыытынан кэллэ диэн сыаналыыбыт. Биһиги өссө сүүс сылга тигистибит, сүүс сылга үктэннибит, сүүс үтүө дьыаланы оҥорорбутугар кыах барыта баар. Холобура, киһи тугу оҥоруон сөбүй? Киһи иистэн ураты бэйэтин илиитинэн Ону барытын оҥоруон сөп. Өссө кини оҥоруон сөп тупсаҕай быһыылаах оонньуур, оҕо оонньуур площадкаларын сайдыыга сөп түбэһэн кыра, дьоҕус, араас волейбольнай площадкалары Иккилис түү киһи сынньанар ыскамыайкаларын, оннооҕор биһиэхэ этии киирдэ. Дьэ, манна билигин сюрприз буоларын быһыытынан биир даата таабаппын, ол гаммыта халгынтан эппит тылларым буолбата. Итиннэ барытыгар дьоннор сөбүлэҥнэрин биэрбиттэрэ. Ити нэһилиэкпитигэр барыта тутуллуоҕа. Оннооҕор дьоннор сквер оҥорор санаалаахтарын эттилэр. Бу буолар биһиги гражданскай, патриотическай иитиибит уонна санаабыт уһуктуута диэн. Урут даҕаны билигин даҕаны үтүө санаалаах дьоннор бааллар. Онтон бу дьыалаҕа сүүс сыллаах үбүлүөйгэ биһи бары биир киһи курдук түмсэммит, бары Атын киһиэхэ үчүгэйи оҥорорго кыһаллыахтаахпыт. Ол курдук, биһиэхэ оҕо оонньуур площадката баар буолуоҕа, биһиэхэ волейболлуур площадка баар буолуоҕа. Ити барыта холоро түөлбэлэринэн арахсар. Барыта ханна эрэ биир сиргэ диэн буолбатах түөлбэлэринэн. Биһиэхэ баар буолуоҕа Байанайга аналлаах сквер, биһиэхэ баар буолуоҕа дьоҕус сынньанар ыскамыайкалар. Ону таһынан үтүө дьыалаҕа кыттыһаннар биирдиилээн тус дьоҥҥо көмөлөһөр сыаллаах дьоннор баалларын, баҕа санааларын барытын тириэртилэр. Ол барыта олоххо киирдэҕинэ, биһиги барыбыт кыайыыбыт буолар. Киһи бэйэтин эрэ туһунан бу орто дойдуга бэйэтин эрэ иннигэр олорбот буоллаҕына именно общество баар буолан биһиги ону нэһилиэкпитин сайыннарарбытынан, киэргэтэрбитинэн көрдөрүөхтээхпит. Онон сүүс сыллаах үбүлүөйгэ биһиэхэ барыбытыгар дьоһун доруобуйаны, үлэбитигэр-үрэхпитигэр үрдүк ситиһиилэри уонна бу үтүө дьыалаҕа кыттыһаммыт биһиги бары бииргэбитин, биһиги төрөөбүт түөлбэбитин таптыырбытын көрдөрүөҕүн диэн ыҥырабын. Баарабын бу сүүс үтүө дьыалаҕа хамсааһыны Дьокуускай куоракка олорор биир дойдулаахтарбыт икки лиидэринэн өйөөтүлэр. уонна ханнык баҕарар нэһилиэк тэрээһиннэригэр үлэтии-хамнаһыгар кыттыһалларын биллэрдилэр. Ол курдук, нэһилиэкпит киирэр киириитигэр баар аншлагы, киирэр аартыкпытын биир дойдулаахпыт Сергей Иванович Сафронов үтүө дьылы хамсааһын чэрчитинэн оҥорорго тылын биэрдэ. Онон биһиги Сергейгэ нэһилиэкпит уонна махталбытын биллэрэбит. Кини тиһэҕэр тиэрдиэ диэн

Ити конкурска барыта сүүс аҕыһан тахтахха нэһилиэк кыттыбытыттан сүүрбэ аҕыс эрэ нэһилиэк кыайыылааҕынан таҕыста. Ол иһигэр биһиги Аммабыт нэһилиэгэ чычымахпыт кыайыылааҕынан таҕыста. Онон бу проекка кыттыбыт бары спонсордаабыт, спонсордуохтаах дьоннорбут, нэһилиэнньэбит, бары билэҕит бу проект софинансирования улаата нэһилиэнньэ эмиэ кыттыһар.

Ити этиллибитин курдук, быйылгы нэһилиэкпит туох баар тэрээһинэ барыта бу сүүс сыл сүүс сыллаах үбүлүөйбүтүгэр бартананар хас биирдии тэрээһиммит, бу буолары субботниктар, конкурстар былааннаннылар. Ол конкурстарбыт оттон араас көрүҥнээхтэр, онно сыл устата барыаҕа. Онно биһиги саамай-саамай оттон саха киһитэ барыта айыыларга сылга биирдэ сүгүрүйэн айылҕаҕа тахсар. Биһиги олоҕутуттан баҕа санаабытыттан быйыл бу нэһиликпит сүүс сылыгар түбэһиннэрэн, сөп түбэһиннэрэн айылҕаҕа баран ыһыахпытын баҕарабыт. Ол Өксүкүлээх түмүгэтэ диэнгэ икки сыл проект оҥоһуллубута ол быйыл олоххо киирэргэ бары айылҕа тахсан ыһыахтык быһаарынна. Чон көрсө би үрдээх-үрдээх үлэлэр бара тураллар саҥа таҥас типтиитэ, иис, уустар бу үлэлэрэ барыта бара халҕанан бара турар. Онно нэһилиэкпитигэр Тупсаҕай бөһүөлэк диэн конкурс билэрээри олоробут. Онно бу тэрилтэлэр, хас биирдии түөлбэлэр, хас биирдии чааһынай киһи үс ататтах конкурсу биллэрдибит. Биллэриэхпит ол буоллаҕына Нэһилиэкпит тупсаҕай көстүүлээх буоларыгар барытананар. Хас биирдии тэрилтэ бэйэтэ сибэкки боҕотун олордо, бэйэтэ тугунан тупсаҕайдык бу көстөрүн бартын бэйэтэ былааннанан олороллор. Онон халгыы бу үлэ бара туруоҕа. Онон бу этэргэ дылы сүрдээх элбэх үлэ күүтэр бу сыл устата барыаҕа. Оннуттан сыл түмүгэр эмиэ улахан тэрээһини ыытыахпыт бу сүүс сылбытын түмүктүүргэ. Этэргэ дылы бу кинигэлэр тахса тураллар, нэһилиэк историятын көрдатар, ону таһынан бу культурнай тэрээһиннэр эмиэ хаалҕанан барыахтара. Онон бука бары бары көхтөөхтүк кыттаргытыгар бу нэһилиэк сүүс сылын өрөгөйдөөхтүк көрсөргө бары бэлэм буолуоҕун. Үтүө күнүнэн нэһилиэгим дьонноро, сэргэлэрэ, биһиги бу саҥа сылга Үбүлүөйдээх күммүтүнэн барыгытын эҕэрдэлиибин, үбүлүөйдээх сылбытынан. Онно биһиги бу нэһилиэкпит кэрэ аҥардара бары кыттыһан оҥорбут оҥоһуктарын, олбохторун, бу маннык арааһынай бу билбэччэ куолпака кэллэ бары биһи бу сүүс дьыалаҕа кыттыһарбыт уонна олбохторунан маннык араһынай үчүгэй кэрэ харысхалларынан бэйэбит кылааппытын киллэрэбит бу үтүө дьыалаҕа кыттыһабыт уонна бу булаары турар бу ыһыахпытыгар баһаманнык туостарынан кыракый ыаҕастары томторуктары игин оҥорон аҕалаатыбыт Оптической, государственной культура уонна искусство институтун студентката Аэлита Федорова бу дьыыбайкай маннык харысхаллары точечтай уруһуй харысхаллары оҥорон бу бэйэтин кылаатын киллэрдэ уонна Биһи буллаҕына дьэ туоһунан баһананнык холодильникка иилиллэр өйдөбүнньүк бу алааспыт дьэдьэне, отоно, хаптаҕаһа баһарыннык туоска оҥоһуллан бу манныктары оҥорон саҕалаан эрэбит. Сөп. Уонна өссө даҕаны үлэлэр тахха туруохтара дии саныыбын. Кэлэ туруохтара. Өссө бииртэн биир үчүгэй кэрэ оҥоһуктар Кэлэ туруохтара биһиги нэһилиэк кэрэ аҥаардара сүүс бырыһыан бу үтүө дьыалаҕа кыттыһабыт уонна кыттыһахтара диэн барыгытын ыҥырабын. Баһы балаҕан.

Биһиги уһуйаан үлэһиттэрэ уонна оҕолоро Кыайыы болуоссатыгар сүүс сибэкки рассадата бэлэх уунуохпут, үтүө дьыалабытыгар кылааппытын киллэриэхпит диэн этэбит уонна барыгытын ыҥырабыт. өйдөбүллэр, күндү биир дойдулаахтара. Оттон бу юбилейдацияланан барыгытын ититик истиник билибин. Онно мана санатан эдекке баарабын бу сылга биэхэ икки бэлиэдаата турар. Манна олоны нэһилиэкпит сүүс сыла, онда осколон сүүс он бес сыла. Осколон сүүс он бес сыла былаанынан кулун тутар сүрбэ алта күнүгэр Манна барта дистанционнай форматынан барыыга, концерттаах блога уонна аһаҕас уруоктар, маны сүрдээх үчүгэй программалаах. Ону билиһиннэриэхпит, ыытыахпыт. Уонна оттон бу нэһилиэкпит сүүс сыллаах юбилейга биһиги оскуолабыт, оскуола коллектива сүүс нэһилиэкпит, сүүс мас олордуохпут нэһилиэкпитигэр

Чаҕыл күннээх чычымахпыт сүүс сыллаах үбүлүөйүн бары сомоҕолоһон, биир санаанан сылайтаран үрдүк таһымнаахтык ыытарга турунуоҕуҥ. Эһиэхэ күн сырдыга чаҕыл кэрэтин тиспит ырас күннэри, күөлүгэ чыычаах дьырылас дьиҥкир ырыытыныы сайах суон киирэр үтүө солуннары, кытарчы буспут дьэдьэн дылгы, дылгыл сытын, минньигэс амтанын амсайбыты санатар олохтон дуоһуйууну баҕарабыт.